Dan il-ktieb ta' akwarelli ta' Vincenzo Fenech jagħtina vera storja interessanti tal-moda tal-irġiel u anki tan-nisa. Illum ħa nifukaw ftit fuq il-moda tal-irġiel kif tidher f'dawn l-akwarelli. U l-ewwel Stampa li għandi għalikom illum turina l-moda tal-irġiel fis-snin 1750 bejn wieħed u ieħor. Ma jfissirx li l-akkwarell tpenġa dak iż-żmien imma jista' jkun illi l-artist penġa raġel li liebes ħwejjeġ xi ftit antiki. Fil-fatt dan ir-raġel li huwa nobbli hawnhekk liebes ġakketta kemmxejn voluminuża li tinżel twila sal-irkoppa u għandu l-kmiem bil-polz mitwi 'l fuq u b'ħafna buttuni. Libes sidrija twila li tgħatti biċċa sew mill-qalziet u l-qalziet jispiċċa sa taħt l-irkoppa. Akkwarelli oħrajn juruna kif il-moda nbidlet, pereżempju l-istil tal-ġakketta sar naqri nqas elaborat, il-ġnub ehm, naqsitilhom biċċa, ehm, is-sidrija bdiet tiqsar ftit ftit u l-istil tal-parrokka nbidel ukoll. Fl-akkwarell li għandna hawnhekk imbagħad jurina eh, il-moda tal-irġiel fil-bidu tas-seklu 19. Ġifieri qegħdin nitkellmu fuq il-bidu tal-perjodu Ingliż għandu il-ġakketta li kompli t-tiċkien li bes qalzit twil flok qalzit li jispiċċa taħt l-irkoppa u anki l-istil tas-sidrija nbidel għaliex jieqaf Sal-qadd huwa double breasted b'żewġ riegi ta' buttuni minflok waħda. Differenti wkoll huwa l-kappell li qegħdin jibdew jilbsu it-top hat minflok il-bikorn kif kien moda fis-snin ta' qabel. Insibu ħafna akkwarelli wkoll li juruna l-moda tar-raħħala li kienu jgħixu f'Malta f'dawn iż-żminijiet li kellhom kostum li jirrifletti l-moda ta' dak iż-żmien però b'karatteristiċi tipikament Maltin Pereżempju, nsibu li r-raħħala dejjem jilbsu għalziet twil għax huwa iżjed prattiku. Però mbagħad bħan-nob li kienu jħobbu jilbsu sidrija ħafna drabi kienet tkun double breasted. Però mbagħad kien hemm biċċiet oħra tal-ħwejjeġ li kienu tipikament tar-raħħala bħalma hija t-terħa li tintlibes madwar il-qadd u li fiha kienu xi xi kultant ipoġġu xi affarijiet bħal bħal xi sikkina jew xi xi ħaġa li kienu jużaw fil fix-xogħol tagħhom. Kienu jilbsu qmis bajda minn taħt li ħafna drabi narawha tkun imxamra fil-polz. U ehm, interessanti ħafna is-snajja li jew rippreżentati f'dan il-ktieb. Per eżempju għandna bejja tal-ħut, bejja tal-pastizzi, bejja tal-bajtar tax-xewk. Oħrajn qed iġorru xi ġarer jew xi eh, qed ibijaw xi likwidu tipo imbit jew żejt. Fiha fil-fatt nistgħu naraw kif kienet tintlibes il-ħorġa u kif kienet tintuża. Din kienet isservi qisha ta' haversack. Kienet tkun biċċa drab ġeneralment irrigata u kien ikollha żewġ pockets, wieħed quddiem u wieħed fuq wara. U fiha, speċjalment f'dan l-akkwarell hawnhekk nistgħu naraw kif kienet tintuża. Għandek dan il-bejjiegħ li qed iġorr ħafna ġarar u għandu waħda fil-pocket ta' quddiem u l-oħra fuq il-pocket ta' wara ta' din il-ħorġa. Id-drappijiet jixbħu ħafna lil tal-kostumi tan-nisa għaliex bħalhom probabilment li kienu jiġu maħduma fid-dar. Huma drappijiet sempliċi, m'għandekx ħarir imma għandek il-qoton jew għandek is-suf li kienu jitkabbru f'Malta u li kienu jiġu pproċessati minnhom isir il-ħajt u imbagħad jiġu minsuġa fid-dar. Dan il-ktieb joffri ħafna informazzjoni kemm fuq kostum, kemm fuq mezzi ta' trasport, kemm fuq snajja' antiki Maltin, kemm fuq ilbies, għalhekk huwa verament prezzjuż. Huwa wieħed minn dawn id-dokumenti verament rari li jinsabu fil-Bibljoteka tal-Belt